Без хәзерге вакытта пирамидада TMTV премиясе. Белмим нәрсә башлангандыр, но барлык кеше дә пирамиданы астырыска китерә. Шуңа күрә ни өчен кешеләрнең кәефләре әйбәт һәм җырчыларның китимити репортаж.

Кетиметине күчерәчәкләр. Әйе, шуңа күрә әгәр дә кетимети булып алса, аптырамагыз. Значит, бу кетимети. Кызык.
Нәрсә, бу безнең кетимети репортажы һәм сезгә э, берәр кешене кети-кети итәргә кирәк. Хәзер үтеп киткәнен карап торабыз. Рифат, э, Хәния апа чакыра сине.

Мин синең чыгыш алдыннан карап тордым, син Хәния апага бик каты гына булыштың бүген сәхнәдә менгәндә. Бу джентльменның хисеме? Әлбәттә, Хәния апайны мин бик тә якташ. Якташ беренчедән һәм просто мин уларның җырларында туып үстем. Уларның җырларын яратып-яратып тыңладым. Әлдеремешкә кайтам әле. Әлдеремешкә.

Семинатор?
Әй. Ә син кемне аталандырасың? Ведущийларны.
Алып баручыларны. Син хәзер Сафаров турында шулай дисең шул. Э, Юк, егетләр анда хәзер.
Салават Фатгединов та монда, Радик Юлякшин да монда, кстати. Әйе, күрдем мин аларны.
Алар сөйләшәләр микән?
Әйе, әлбәттә, фотога да төшә әле алар.

Бездә андый дон юк инде, нинди гигант турында сөйлисең. Башка, башка өлкәдә гигантмы дип сорасаң, бәлки җавап биргән булыр идем. Бля, ансаның уже э, РНТВ по всей ночи. Кстати, самый бестолковый репортаж. Килегез.
О, менә Гөлназ. Китегез. Э, Гө- Гөл- Гөлназ, Гө- Гөлназ, э, кит, рәхмәт Айрат бик зур. Э, Сәхнәдә каушатам вообще, э, публика нинди, публика отдача. Мин беренче чыгыш ясадым. Шуңа күрә бик э, Отдача.
Э, Кстати, русча, татарча сөйләшә Нари. Серьезно? Бу башкорт тв.
А. Шучу. Иң яраткан кумирың бүген сәхнәдә бармы? Кумирың. Татар эстрадасы кумиры. Эльвина. Бер җырчы синең иҗатыңа гашыйк булуын әйтте. Син ул?
Икәү.
Икән бу. Э, берсе мин һәм берсе Гөлназ Батталова. Ул сиңа Сәлам э, җибәрде, кстати. Кайнар сәлам э, җибәргез һәм кочакларга кушты. Так что кочаклыйсы булайын.
Рәхмәт. Һә без синең белән бер этлек эшләргә тиеш. Беләсең ничек? Просто үткән кешене просто кытыкларга тиеш без. Мәсәлән, һә иркә килә. Ул бит мине кыйный. Э, Башкортстан ТВ.
Ул бит мине кыйный. Кыйный. А ул кыйный. Ул, кстати, нәрсә? Ул шат торган. Ул ул бик эмоциональный кеше.

Без нәрсә, юк, нәрсә эшләгәнен белмибез аның. Син алдама аны ничәген. Азалия, э, Зиннәт әле генә минемчә камера бик урынлы тора иде. Ни, тәмләп узды, күрдеңме син? Аның менә бу соңгысы да тәмләп узды, кстати. Э, ну, әйдә, син миңа сорауны бирәсең инде. Кстати, мин сиңа сорау бирәм. Или монда бу нидә репортажда сораулар юкмы? Бу единственный репортаж, монда сорауга җавап бирмиләр. Ә җавапка сорау бирәләр. Кем әле бу җырлый? Радик Юльякшин. Мин аны яхшы беләм. Яхшы беләсез?
Яратам. Аңа әле 18 тулдымы? Тулган инде.
Яхшы җегет.
Бик тә.
Безнең монда билетлар ничә сум? 600 суммы? Мин пригласительный буенча.
Значит, сезне уважать итәләр. Алар 6000 алдылар. Да. Минем походу шәш аның шигырьле. Да. Да? Һәм TMTV премиясенә чакырыла татар малай. Көчле кул чабулар белән бу TMTV кубогы сиңа. Мондый бары тик синдә генә. Ренат, әйт әле, пожалуйста, синең кичерешләрең нинди? Что ты чувствуешь?
Беренчедән инде бу премия. Давай лучше тегеләй.
Тагын. Көттем мин әйме.
Бу премияне алыр өчен мин йокламадым. Әйме, подписчиклар накручивать иттем, әйме. Татар малайны беләсеңме? Беләм. Э, Татар малай ул, э, ялгышмасам, 40 мең подписчик. Анда. Синдә ничә подписчик? кстати? Белмим, мин хәзер аңардан барып сорыйм, ул, ул подписчикларын ничек җыйгандыр. Һәм мин дә шул, шул ук 40, 40 меңне э, булдырасым килә, минем 4 мең генә әле. Минемчә, аны накрутка по-любому. Минемчә тоже по-любому. Хәзер инде менә бу премияне ала бирсә,
Кстати, не шути. Аннан соң тында күрәсеңме, э, Рамзан Кадыровның ерак туганы тора. Накажет. На всякий случай, э, татар малайының яртысы, э, ярты подписчигы накрутка дип әйтә аласыңмы на всякий случай? Мин моның бу турыда теге яшермим, мин бу турыда хәтта э, инст- Ренат, э, Ренат килер, пожалуйста. инстаграмга инде күптән э, нинди дә жалобаны язып җибәргән идем. Дуслар, Тим ТВ премиясе. Шуңа күрә барысы да булырга тиеш дуслыкта. Дуслык бер-беребезнең кулларын кысышырга кирәк минемчә егетләр. Көтим ит. Тотып карасам ярыймы минем? Ярый, ярый. Мин тегены Бик очлы. Тегены кемне кемдер төшереп җибәргән мин. Да, төшерә күрмә инде. Ну, на всякий случай. Да ладно, ул же. Менә ул бик очлы әйбер.
Уже уже төшерелеп калган. Өйдә теге, ни, Читкәрәк алып куйырга кирәк өйдә. Кстати, син, мәсәлән, монда бер ярты сәгатькә калдырып тора алыр идеңме моны?
Юк инде, ничек инде? Ну, конечно. Юк, реально бик авыр вообще. Нәрсә?
Бу, кстати, э, без моны э, букет урынарга табыз аннары, артта микрофон. э, са- Берсенә сах- Сахна артында. Кем тота шул кияүгә чыга микрофонга? Халык сынамышларына ышанасыңмы, Айдар абый? Нишләп ышанмаска, ул бит э, мең Э, еллар- Это единственное телевидение, который э, Айдар Кадыр Айдар Галимов да бүлдереп була и үтеп тә була. А, ү- Үтегез, үтегез. Ү- Үтеп кит. Вот истә калдыр әле, пожалуйста, аны, эм. на всякий случай, истә калдыра кергән. Ай. Әгәр дә кос аягын күтәреп торса, Лилиана Ирназарова матур җырлый. вот.
Бигет. Каз аягын күтәреп торса нәрсә була? Нәрсә була инде? Бу, значит, теге Анан- казы мәсе җитә. Да, Минемчә, мин болай гына әйтәм инде. Озакланмый каз бәбкәсе чыгачак. Ә, жыл, көннәр җылыта, что ли? Юк, юк, суык була, кыш. Аяк сынган. Э, Зәйнәб баба э, әйтте казы мәсенә диде. Ну кемнең ничек бит?
Белмим ансын. Кстати, бу дөрес. Э, Белмим. Нәрсә буласын?
Мин янды юк. Ә мин дә белмим.
Анда юк.
Андый юк?
Андый юк.
Тавык тәпиен күтәрә ди. Киртә аркылы малай. Ашаган 15 кило калай.
Зөфәр абый монда, синең монда икәнне беләме?
Озатып куйды үзе. Белә. Килеп аламы?
Килеп алмаса, если что. Килеп ала иртәгә Мәскәүгә дә озата әле иртән иртүк. Э, Зәхәр абый. Э, бүген мин сезгә бүген мин сезгә бирә алам э, такси красавчик килеп бирмәсен кайтарып куялар бер красавчик. Бер красавчик белән чыктым инде кызыл дорожкадан минем дустым Эрик белән. Шуңа күрә миңа җиткән ул красавчик та кирәкми, рәхмәт.
Кстати, сез Башкортстаннанмы? Юк. Кайлардан? Казаннан.
Казаннан. Ә кунаклар кайдан икән? Кунаклар Башкортстан.
Б.
Башкортстан каналы бу. Да, сәлам Башкирига, мин анда укыдым.
Башкортстан рулет. Orada burası.

Сезнең белән э, Линия Хайруллина иде. Күңелне күтәрдегез, рәхмәт. Э, Азат, очень большой риск. Бәлкем сине югалтырбыз. Теге яткан кешене барып китимити ясарга кирәк. Менә теге. Алыңыз. Әкрен генә. Э, Китимити. Э, э, про- Просто китимити. Т- Только тиргә тиеш түгелсең, тиргә тиеш түгелсең. Просто әкрен генә кытыкла. Все, булды, булды, булды, булды, булды. Булды, булды, булды, булды, булды. Бу бу кетеме тиде. Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Ничек хәлләр, Филис? Ну, хәлләр инде, ничек дип әйтим, изге булырга тиеш инде әлбәттә, ләкин Э, Ни өчен җынны микрофон?
Чөнки кетеме тиде. чөнки юк, чөнки хәзер озак көтеп хәтта э, микрофон да сакаллар, мыеклар җибәрде. Э, Ну, ни өчен кетеме тикәнен күрсәтимме? Сентябрьдән чып урман суы түгел. Урман суы э, беләсеңме кайда чыгарыла? Чөнки бүген залда керәшеннәр дә бар, шуңа күрә Раевский источник аңласың. А, Аларга хөрмәт йөзеннән. Как говорится, кити кити. Кити мети. Син җырладыңмы? Әнә э, җырладым, э, үземнең иң яраткан җырымны җырладым. Керкәле. Э, Юк, юк, э, мин барам-барамнан современный латка җырладым мин. Бер бүген. куплет. Э, заманча итеп.
Мин Бер ба- куплет.

Бик тәшри, молодец. Эстрададан ничә ел күзәтәсез инде аны?
Честно говоря, икенче тапкыр гына күрәм. Лучше дөресен әйтергә. Әйе.
Ну, бик ошый.
Мин дә беренче күрәм әле. Матур җырлый. Карале. Кем өчен җан атасың сәхнәдә, җырчылар арасында? Җырчылар арасында, ну, әлбәттә, беренче чиратта бу бөтенләй бу. Бу теге мәгънәсез сорау, кирәксез сорау, тозсыз сорау. Яраш, яратам мин. Чөнки бу нәрсә? Ләйсән өчен әлбәттә. Чөнки бу кети-мети репортаж. Чөнки бу кети-мети, чөнки бу кети-мети репортаж. Зинхар өчен берәр кешене кети-мети генә ясап алырга кирәк, мәсәлән, Ризат Рамазан.

Тары киртә.
Ашарга иртә.
Киртә тары басуы. Бер кайчан да Тим ТВ каналында булмаячак. Ә кетимити?
Һәр вакыт булачак. Безнең белән булыгыз.
Бу Айрат Ильясов. Айрат, үзеңне яраткан тамашачыңа Берәр сүз әйт әле.
Мин ардым.
Әйтергә дә күңелсез TMTV премиясе ахырына якынлаша. Барлык булган номератлар сәхнәдә. Woo!

Кеше күрмәгәндә генә тот. Яшереп кой, кеше күрмәсен. Без синең белән икәү генә калдык. Кстати, саубуллашсак та буладыр. Кете-мете репортаж ахырына якынлаша. Һәм без э, бергә саубуллашабыз. Карамыйча калмагыз, карагыз. Э, Без, әлбәттә, кете-мете традиция буенча бер-беребезне кытыклыйбыз. TMTV, син кити-кити. Кити, кити, кити, кити.
TMTV. Карамый, карамыйча калмагыз.
Пока.
Ну? Концерт бетте, әйдәп кайтабыз. Бетте что, ничә сәгать булды бүген? Ничә сәгать барды быел Тим ТВ? 7-8.
Әйдә киттек. Все, зал- салаватта киштек. Ел Ингри тоже. Әйдә кайтык. Кайтып ятырсың. Кайтык.
Әйдә.
Что-то кобырга урта. Син алма не то ашадың. Юк, бу- бүген кытыкладылар мине. Бу кәтимәтей репортаж иде. Э, киттек. Ай, э, Аллам бил. Опа.